Movie Plus channel kan lo leh leh ta e. Vawiinaa kan movie recap tur chu Kaiji The Ultimate Gambler sanghnih pakua a an tih chhuah kha a ni a, khawngaihin like, subscribe leh share kha min lo hmeh sak ve theuh dawn nia. Movie inchanna ah chuan nasa taka ruahsur bur bur karah ka zu taka Hayodu pahause tak leh Tei Corporation a President i bawk chuan a hnathawk te hnenah Engtin nge mihringin thil tih theihna nasa tak a nei ang tiin a zawt hlawm a, an ni ho chuan sipai zahotu nih leh sumdawnna ah a puipa ber nih te tiin chhana tam tak an lo pe. A hnathawk zinga pakhat Rinko Enduin, Pawisa tam tak nei mah la, i hman chhuahna a zir a ni zawk, tiah a chhan chuan a lo khak a. Hnathawk dang pakhat, Yukio Tonegawa an, Pawisa tam tak hmanga lelram dina, mitin te inelna neih tir, tiah a chhan chuan an boss chuan tha a ti em avangin a lo fak ve thung a. Japan ramah chuan thalai mipa hnathawhna mumal nei lo tam tak an awm thu a sawi zui bawk. Sin dang lo langin Kaiji i tu chu a ni tin hun hman dan angin hnathawk turin a kal leh a. Lottery ticket a man nan card khel thin mahse a hlawh chham ziah thin. Dawr pakhatah chuan cashier hna thawkin a hna chu a ning thei hle. A haw kawngah chuan mi hausa kar te chu tax pek ngai loh avanga hausak phah ho tiin thinrim takin an chhia a lawh bawrh bawrh a. Car pakhat a pet chuan bodyguard ten rawn um nghal in car atang chuan Rinkaw i pawh lo chhuak ve in Kaiji chu a office a titi pui tur in a hruai a. Kum hnih liam ta ah khan Kaiji chuan a thianpa tan a loan a dil chhuahsak hnu ah a thianpa chu tlan bo in a thianpa leiba zawng zawng chu a pek tlak a ngaih phah ta a ni. A vanduaina tizual tur in a tir a Yan Sangthum a puk kha a pung zawng zawng te nen million hnih laiah a lo pung a, chuta chhapa a kar pek chhiat sak man rulh tel a la ngai zui. Chutiang za za a pek tlak thei loh avangin Rinkawt chuan inelna pakhat kawh hmuhin chu inelna a chak chuan a leiba zawng zawng an ngaihdam tur thu a hrilh a. A tlak chhiatzia leh chu infiamna tel cheuh chu a nun bul tan tha theihna tur a ni tiin a thlem. A tawpah Kaiji chuan a lo pawm ve ta a. Rinko chuan company hnenah Kaiji profile chu pein ka hna ka hlen tawh a ti zui a. Kaiji chu inelna hmunah hruaiin chu hmunah chuan amah anga lei banga tak tak an lo awm ve a. Yoki chu host niin game khelh dan turte chu a puang a. Inelna hmasa berah chuan player team te chu Ian million sawmthum pakhat hu star pathum theuh pehin minute khat danah one percent zelin a pung dawn a ni. Chu inelna a chak chu company in a leiba te a rulhsak bakah a star te chu a leiletsak dawn bawk. Player te chu rock paper scissor card sawm pahnih theuh pein an tumpui te nen chu karh hmang chuan an in el ang a, an chak apiangin an tumpui te star chu an neih sak dawn a ni. Chak turin an card sawm pahnih dawn chu an hman zawh vek angaih bakah hun tawp hma minute sawm thuma star pathum tal an neih angai bawk. Zawhna zawh phal loh niin UK-an room a chhuahsan vel leh inelna chu an tan ta nghal a. Player te chuan an elpui tur zawng nghal vat vatin Kaiji pawh mi pakhat Joji Funai chuan khelpuiah a rawn sawm a, chu pa chuan tactic pakhat hrilhin an in draw theih nan card chu a in ang ve ve an theh chhuak zel ang a, chuti chuan tu mah mah in star an chan loh bakah an card pawh awlsam taka an hman zawh tur thu a hrilh a, Kaiji chuan lo pawmin a tir chuan an in remsiamna ang a, pangai taka khel chhoin Tuman an star pawh an chan lo. Mahse a card zawh dawn hnaiah chuan Funaia'n bumin Kaiṭia star pahnih chu a card la bangin a chhuhsak a. Kaiṭia'n star pakhat leh card pakhat chiah a neih tawh avangin thinrim takin Funaia hnek hnuah a card chu chhuat a chhi sinah chuan a thlauh palh a, security te rawn thlengin an rawn la hrang nghal. Funai chuan mi zawng zawng hriat turin Kaijia karh neih chhun chu Caesar a nih thu leh awlsam taka star an hmuh theih nan Kaiji chu khelhpui turin a ti a. Kaiji pawn Funaia'n rawk chiah a neih tawh thu a tlang aupui ve nghal. Mitin mai chu an phil i buai hle. Chutih lai chuan guard chuan pa pakhat Koji Ishida chu rawn hruai lutin toilet-ah a karh lo flush a tum lai an man a ni. Minute sawm chiah a bang ta maw tiah Funai chuan idea thar neiin, Mitin te chu an card la neih chhun chhun te an mix ang a, tichuan tu ta ber nge tih an hre dawn lo a ni. Chu rawtna chu an lo pawm tlang a, Funai chuan card zawng zawng chu la khawmin a mix a, chumi hnuah an card neih zat theuh chu a sem kual leh hlawm. Mahse, Kaiji chuan a card ngai bawk, thisen kai ngei kha a dawng leh ta tlat mai.

Star chu insemin an pahnih chuan star pathum ve ve an neih phah. Hun a tawp ve leh i hri dah an, a ip tia kart lo la awm chu hre chhuakin an chak loh phah ta a. An chak loh avangin guard te chuan lei hnuaia haio duala ram sakna ah chuan rim taka chhurin chawlh pawh an chawl hman ngai lo. An chaw dawn te chu a tui hnai loin munna mumal pawh an nei lo a, kalkawng a rem lai lai ah te chuan an mu thin. An tlan bau loh nan an darah microchip an phumsak a, an hlawhte chu a tlemin Japan ram chhunga an pawisa hman ang let sawm laiin a hlu lo zawk. An pawisa pawh chu yen ti ve loin Perica an ti bawk. Kaiji chuan nitin Perica za thum sawmnga a hlawh a, chu chu dollar thum ang vel a ni. A hlawhte chu a leiba rulh nana khawl a relruk a, Mahse lei hnuaia a hnathawhna ah chuan beer leh ei tur tuihnai tak tak zuartu an rawn kal thin. A tirah chuan lei tum lo ngial mahse a zuartu pa chuan a thlawna beer pek pah chuan a dang i duh bel leh em a ti zeuh a. Chu veleh Kaidi chuan a pawisa khawl zawng zawng chu beer leh ei tur lei nan a dek ral ta vek a, Midang te pawhin lei ve in nuam an ti tlang hle. A tukah chuan an hnathawhna hmun chu lir ngheng in rawn sawi in Ishida chuan hliam a tawrh phah a, kai tian rang takin damlo enkawlna hmunah a hruai vat. Mahse chu hmunah chuan damlo ten an pawisa hmanga damdawi an lei a ngaih avangin tumah chu enkawl an ni lo. Mi pakhat, Makoda Sahara chu hmuhin, lirnghing chu hotu lamten an tihngin chawp a nih thu hrilhin, Kaiji chu a beidawng hle. Mahse, doctor chuan, An chhuah theih nan chance vawikhat nei lehin, game pakhat, Brave Man Road an tih chu a awm a, chutah chuan tel turin an zinga mi thenkhat an thlang dawn a, chuvangin lungai lo turin a hrilh. Chung khat ei tur zuar an lo kal leh chuan chumi hmuna khawngtu ten an sum an hman zawh zel theih nana an ruahmanna a nih vangin a thawhpui te chu harh chhuak turin Kaiji chuan a hrilh a. Mi dang hoin an lo hnial buai laih laih lai chuan guard te lo kalin Sahara chu game hlauhawm tak Brave Man Road a tel turin a rawn hruai chhuak a. Chu game ah chuan an chak chuan an chhuah zalen anga An chak loh erawh chuan a nuna an laksak thung dawn a ni. Kaiji chu nasa taka a inngaihtuah hnuah chu game a tel ve tur chuan a involunteer a, a thianpa Ishida pun a rawn zawm ve. Tel tur mi pathum te chu an mit bakah an kut an phuarsak a, an kalna hmun tur an panpui nghal. Kaiji chuan motor emaw elevator ah an chuang a ni tih a hre thei. An mittuamna an phelhsak hnu chuan inchung zawlah an lo awm reng a, UK chuan an game khelh tur chu lo puang leh in player tin te chu million sawm chek pe theu in an ral leh lam a hotel pakhat ah chuan kal in pawisa pangai ah an chan tir tur a ni. Hotel leh an building in kar ah chuan Brave Men Road an tih chu indawh in chu kawng chu bim pahnih te tak te kalna leng tawk vel chiah a ni a, electric hmanga tihsat a nih avang in bawk vak a kal theih a ni lo. An ke hmang ngeiin an zawh phei tur a ni. Player te chu a tirah chuan an hlauhlawm hle. Mahse Kaiji chu tel tuma a inpek hnuah a thian te chu a fuih phur a, Host Yukian a kalsan hnu chuan game pawh a intan ta. Rinko chuan vantlang hmuh theihin an game khel lai chu a lo pe chhuak a. Kaiti chuan mitin pheikhawkah chuan line lo riinin chumi chuan ngil takin a kaltir thei dawn a ni. Bim chu zawh tanin Kaiti chu a tla teuh hle, mahse a insiam rem leh vat. Chutia an zawh phei lai chuan kawlrawn phe zawkin player pakhat chu a phut nasat luatah a tla tep a, a hnunga ding Sahara chuan pui duh loin a tlak phah. Thirsa-ah chuan in toin current in a man hnuah a tla thla ta vawn vawn a, Chu chuan player te chu a ti thla bar in an tla thla ta phauh phauh a, a tawp ah chuan Kaiji, Ishida leh Sahara chiah an bang ta. An game khel ah chuan mi hausa ho lo in chawi in player te an tlak rual a an point a in belh ve zel avang in an lo lawm thei hle. Rinko chuan a ruk tak in chung mi hausa ho chu a haw hle a, an zawh phei zel lai chuan thlipui rawn thawk thut in Ishida chuan a check chu Kaiji pe in Pawisa a a thleng hnuah a fanu hnena pe turin a chah a, Kaiji hriat loh hlanin a zuang thla zui. Sahara leh Kaiji chuan bim chu zawh chhuakin hotel kawngka an thleng. Mahse, Hayoduan tukverh atang a lo thlir reng a hmuh takah chuan Kaiji chu a hlauthawng hle. A rin ang ngeiin an lo bum reng mai. Sahara'n kawngka a hawn vel leh inchhung atang thlin a tak rawn kalin inchung atang a chhem thla a. Thli chuan Kaiji pawh chhem leng ve in, mahse leilawnah a invuan tang hman hlauh. Leilawnah chuan lawn chho in hotel chu a lut a, mi pawimawh tak tak te lo awm ve in, Brave Main Road zawh chhuak hmasa ber tu a nih vang chuan an lo lawmpui hle a. Hayodu pawn a lalramah khua leh tui nihna a pe nghal a, Kaiji chuan a cheque chu pawisa a thlengsak turin a lo ti. Mahse, Ishida Jack kha amah ber Ishida a lo thi tawh avangin a lo hman theih tawh lo a. Kaijia Jack mi len sawm lai pawh chu a lei ba tlak nan an lak sak bawk. Dollar sang sarih chiah a nei bang ta. Zalen mahse Ishida fanu hnenah pawisa a thun theih dawn loh avangin thinrim takin Host Yuki chu hnek a tum a, guard te chuan an lo man hman. Hayodu chuan Kaiji Chezia a ngainat em avang chuan game pakhat khelh leh a phalsak a, chu game chu E-card niin a tumpui tur chu Yuki a ni. Player te chuan card panga an dawng ang a, chung card panga zinga pali chu citizen niin a dang pakhat chu emperor emaw slave a ni. An khel dan turah chuan slave team in card an thlang hmasa ang a, Card chu a khup zawngin dawhkanah an dah ang. Chumi zawha Emperor team in card an thlang ve leh ang a, chung an card khup te chu an hawn hnuah chu chuan a chak tur a hrilh dawn a ni. Card chu thlak thleng theih a ni lo bawk a, round thum a awm dawn bawk. Kaiji chuan uluk taka a en hnuah Slave team chu a thlang a. Game khelh lai chuan lei hnuaia hnathawktu ten an awmnaah pawh an lo en ve mek. Inelna chu chanin Yu Kid chuan a hneh a. Mahse, Hayodu chuan an zawh hma em avangin Kaiji chu a khelh leh theih nan pawisa a puk tir a. Game chan hmain Kaiji chuan Yuki chu a card phian atang uluk takin a en a, rawn en let ve chu sawi loh, a card pawh chu a en miah loh avang chuan mak a ti hle. A vawi hnih nan Yuki chuan a hneh leh ta tlat. Chu veleh guard te chu rawn kal nghalin Kaiji chu lei hnuai lama kalpui an tum a, Chutah Yukian sanamak danglam bik tak a bun chu a zu hmu. An hruai chhuah lai chuan an game kal dan te chu a ngaihtuah pah neuh neuh a. Rinko chuan branded loser tiin a rawn nuih sawh. Chu veleh a dara microchip an vuah hmang chuan Yukian a sana atangin a thil ngaihtuah zawng zawng a lo hre vek thei tih a hre chhuak zawk mai. Chumi hnu chuan lei hnuaiah a dam hun chhung zawng a hmang ral dawn tih a hriat chuan a tap vak vak a. Mahse ngaihtuahna thar neiin bathroom ah chuan kal a dil nghal. Rinkawi chu mi rilru tha tak a ni tih a hriat avangin bathroom ah kau lut ve in game a khel leh theih nan Yanmi lian sawm nga puk a dil a. Pawisa chu puk tirin inkhelhnaah chuan a hruai zui a, Hayodu pawn Yuki hnenah khelhpui leh turin thu a pe a. An ṭan hmain Kaiji chuan darthlalangah nasa takin a lu a va tauh. A chhan chu Yuki-a'n a sana hmanga a ngaihtuahna a hmuh theih loh nan a ni. Dawhkan a kart pathum chu la in a thawk ru a, Yukian a en loh lai chuan pakhat chu thlak zeuh in a dang pahnih chu a lu thi chu a tat bawk. Game an tan hnu chuan Yuki chu a sana a a in nghah thei tawh loh avang in a zam hle. A tawp ah Kairi chu an hnen a a chang hram a, lei hnuai a hnathawk te pawn lo thler reng in a chak vel leh lawm in an lo au nghal. Hayodu chu UK vanga pawisa tam tham tak a chawi avang chuan a thinrim hle. Guard te a sawisak tir hriap hnuah a khua leh tui nihna hleh sakin lei hnuaia hnathawk turin a thawn thla nghal a. A tukah chuan Kaiji leh Rincoten lunch ei pahin pawisa chu an insem a. Kaiji chu ni khawhre loin a rawn tlaw thut mai. Rincoin a in turah thil a lo pawlh reng chu niin a rawn harh chhuah chuan Rinkaw leh pawisa chu an lo awm tawh lo. Mahse lehkha lo hnutchhiahin pawisa a laksak chhan chu a kar a tihchhiat sakna pung zawng zawng rulh nan a ni. Kaiji chuan yen nuaih li si nga chiah a nei bang ta, chu chu dollar sang li hu a ni. Chutih laiin Rinkaw pawh a karah chuangin company atanga bangin a nun chu a duh dan ang ngei a zalen taka hman ve a tum tawh a. Ishida fanu lo langin hmel hriat loh hnen atanga a envelope dawn a hun chuan i en nuaih li si nga bakah a pa cheque chu a lo awm a. Aw le, khati zawng kha vawiin atana kan tih chhuah thei chu a nia, kan channel min ngaihhlut sak a, a tir atanga a tawp thleng min en saktute chungah a bik takin lawmthu kan sawi e, ni hman nuam vek u le.